n pa konɛshin maan n bi niŋdi konɛshin tiri so gɔri n yɛtɔɣa ka n tɔɣisira. Waliginsim bela ŋun niŋdi konɛshin bee ŋun nyɛ konɛshin maan ka chɛ ŋun nyɛ bulɔga n tɔɣisiri gɔrim puuni. Gɔrim puuni hankali shɛli din beni, a ni di bi mi yɛtɔɣa shɛli, din gba niri bi mi yɛtɔɣa shɛli. Ti ni ni pun gɔŋgɔ n-ʒini tin shɛŋa ni ti ni doli so shɛli gu, dini ka ti ni yɛn zaŋ zaŋ zani yɛla, Ee so ŋun tuubu shee, di di nyɛ so ŋun yiɣisibu shee. Konashe maan so ee ŋun daa gab zaɣila yaa ka zaa, ŋuni n-lan sɔŋ so ka o gu. Di zuɣu yi ba nyɛ international student zuŋɔ yɛtɔɣa shɛli ka yɛn zaŋ yɛli ya ee a nyɛ University of Iceland m-bala maa di port of entry m-bɔŋɔ maa. Di zuɣu n ni yɛn yɛla shɛli kpaŋ maa maa ka a niŋ a research a bɔri ni a kana Iceland ti seedi Iceland University dini nyɛ one of din kuli nyɛ alaha soochi ka yɛtɔɣ shɛŋa kani di muɣisibu zaŋ chaŋ di polo. Di ɛntiri m-bɔŋɔ maa, binshɛɣu kam n-kani ka ka so dolisi din tu ni a doli so shɛli. Dɔzuɣu n yuli m-bo ni, Mister President on social media, n di ku yɛn sɔhi a shɛli m-bɔri ni a share ka like ka subscribe. A bɔri ni a joini ti WhatsApp, you are always welcome.

N tɛha mabirigu zaaha zuŋɔ dabisili ŋɔ n niŋla mabirigu kam zaaha maraaba zaŋ kana di nya ka first zuŋɔ nyɛ di niŋ ka zuŋɔ nyɛ a first time ka a chirigi ni yɛn suhi shɛm please please share and like and subscribe zuŋɔ n yi ti nya alihiri binshɛɣu din biɛni n ku doo zaŋ sɔɣi mabirigu zaaha shee n bahi tɔɣisili ka mabirigu ka i gba di di daanfaani zuŋɔ ŋɔ a chaŋ ti lihi ti youtube channel puuni Ti tɔɣisi University of Iceland ti tɔɣisi shikuru yɛtɔɣa pam, ka shikuru maa di opportunity ni nya binshɛɣu kam zaa ti tɔɣisi li, yi ban nya karachi nima ka naagi University nima bee ka nyɛ teacher nima yi mali bee a'a dina niŋ ka di nyɛla nyɛ na bela level 300 bee level 200 a gba zaa a ni tooi apply shikuru. Amaa shikuru maa zuŋɔ ŋɔ ni nyɛ yɛtɔɣa shɛli zaŋ pahi di zuɣu ka di tu ni kadama n zaŋ zaŋ sɔŋ ma biɛligu ka di sɔŋ nyama biɛhigu kam puuni shikuru a yi chaŋ ti be luɣ shɛli polo bom zonima ni a yi laɣ jɛŋ zɔri domi a bɔri ni a doli ti pa n-tia zuɣu ka o paai zinzanta di zuɣu shikuru bihi maa pumpɔŋɔ ka n discover binshɛli shɛli ka di wuhiri ni kadama shikuru bihi maa gba hal o yi kana n-ti be shikuru maa puuni n-chana number one baŋmi ni a ni kanna shikuru ŋɔ maa A yɛli ba mi ni a kanna ni a ti chaŋ shɛkuru, a malila liɣiri ka chani shɛkuru, ŋun mali liɣiri n-chani shɛkuru. Dizuɣu amaa n kana ŋɔ maa, a tumdila tuma, a chaŋmi ti ask for working permit ka bɛ ti a li ka a mali tumdi tuma. A mi ni malila tumdi tuma ka chani shɛkuru ŋɔ maa, n ni bɔri ni n yɛli yɛtɔɣ shɛli zuŋɔ ŋɔ zaŋ chaŋ di polo. Please, di nyɛla zuŋɔ n-nyɛ first time ka a join ma ni yɛn suhi a shɛli on TikTok, on YouTube. Liking the video. by liking only one video amaa a chaŋ ti kpuɣi all video shɛŋa a ni pun nya tiktok maa zuɣu m-bɔri ni a like di zaa ti naagi zamba m-bala maa yɛn sɔhimi tiktok video nim maa di nyɛla zaɣ ŋmahi full video and full story ŋɔ maa a ni tooi chaŋ ti watch li on youtube sweet africa tv dini n-ku pa zuɣusaa ŋɔ maa a yi bɔri ni a join ti on whatsapp please A yi teeki nambanim maa, nyin miri ka a niŋ ma high bee ka a piri ma sabbu. Ku tim ma audio m-puhi ma ka m baŋ ni Dagbani n-nyɛ a, ka m baŋ ni Ŋmanpirigi n-nyɛ a, ka m baŋ ni a nyɛ Nordina. Ka wum yɛtɔɣa maa, ka di niŋ interest ni a joini platform maa ka ti discussiri Gorim yɛtɔɣa, ka ti kahasiri Gorim yɛtɔɣa. Gorim, a yi pun mi yɛtɔɣ shɛŋa ka gu. Di hɛlpirila mi domi a ni pɔi ʒi gɔrim maa yɛtɔɣ shɛŋa maa, yɛtɔɣ shɛŋa yɛn kamina ti dira la soli ni. Di zuɣu m bi niŋdi kɔnɛshin m-pa ɛjɛnt, m mini ɛjɛnt so bi tumdi tuma gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira gɔrim yɛtɔɣa ka n yɛra. Di zuɣu n saha ni nyɛ shɛli m bala on the platform maa. A yi bɔri ni a joini ti ka zaŋ nambanima maa, a niŋla interest. Miri ka a sabi ma tiktoks.

Pili pili pili pili pili di kpɛri binshɛɣu kam puuni. Maa maa maŋa a ni wɔchi viidiyo shɛŋa bee a ni bɔri gɔrim puuni ni a baŋ binshɛɣu, a yi bɔhi a bɔhigu n-zaŋ sɔŋ platform maa zuɣu. Ŋun mali di baŋsim o ni yɛli di yɛltɔɣa. Di zuɣu please once again like the video, share and subscribe. Ti ni yɛn kpe yɛltɔɣa shɛli ni zuŋɔ nyɛla li kadama dindee niŋ ka di nyɛla. I can apply ya shikuru n chaŋ yunivɛsiti. Baŋmi ni kadama nyin ka mani a ti niŋ a degree bee a masters. A mi nir di da baŋ statement tibili yɛn lab di polo n ti tɔɣisiri gba zaa ka chɛ ti pun yɛli di yɛtɔɣa. Amaa a ni kana ti be shikuru maa puuni n chana ni discover binshɛɣu zuŋɔ ŋɔ ka yɛn ni chɛ a zaŋ li na ti sɔŋ ka yi di di daanfaani. Dindee niŋ ka di nya a ni kana ti kpɛna shikuru maa ni pumpɔŋɔ maa a yi pa kpɛna naagi ka tumda. bee a bi tumda yuuni ni paagi a ni na mali school resident shɛli maa yuuni ni paagi ka a chaŋ ni a ti renew a laa one year shɛli a ni mali ŋɔ maa, a lahi needila bank statement din yɛn wuhiri ni kadama a ni be ya ŋɔ maa a na shiri mali liɣiri din ni tooi yuli a maŋ shikuru maa puuni, dini ka n discover. Mma, a mini a paɣa m-be kpe ŋ-ŋɔ, a mini a yidana m-be ŋ-ŋɔ, a kɔŋko n-nya ka a yi chani ni a ti lab renew a document maa after a ni chana yuun shɛli ni ka bɛ ti a one year document maa. A yi ti chaŋ ni a ti renew li yaha, a lan needirila a bank statement ni a zaŋ zaŋ pruvi ka bɛ shiri wuhi ni kadama a shiri mali liɣiri. Kaman a ni daa kanna a ni nya admission ka bɛ contact a. Ka a purvi a baŋ statement shɛŋa because nyin kanila shɛkuri o nyin yɛli ni a kanila shɛkuri na. A mi ni tooi yuli a maŋa di ni tahi ka a kana shɛkuri maa. A yɛli ni a kanila shɛkuri maa. Di zuɣu ban ni yɛn niŋ shɛm bini ni provide a binshɛɣu kam visa maa ni binshɛɣu kam ka a kana. A yi nya a ko n ko ka yi nya a purvi a baŋ statement di tu ni a gbubi liɣiri din chani almost 14,000. Ka wula ka a yɛn yɛli? A yɛn mali a bank account ka bɛ yi sɔŋ a ka a zaŋ liɣiri zaŋ niŋ di puuni m-print li, dini nyɛ a bank statement, n-zaŋ submiti. Ka ku chɛ a ni yi payɛn zaŋ shɛli zaŋ kana nti mali tumdi tuma. Ban ŋun sani a tumdi tuma woo a bi tumdi tuma woo din bi nya ba, a kala shikuru na. A mi malila liɣiri din ni tooi yuli amaŋa, dini ka a kana. So a gbaŋ maa ni yi yaɣi waan yia, ka a leei n-chaŋ ni a ti renew li. A lee niidirila bank statement. Wula ka kamɔmbihi ŋɔ niŋda? Bɛ ni tooi kooli ma, bɛ ni tooi kooli taba. Goli ŋɔ ni kpi, ka ŋunbɔŋɔ zaŋ o liɣiri na, ka goli ŋɔ kpi, ka ŋunbɔŋɔ zaŋ o liɣiri, ka ŋunbɔŋɔ zaŋ o liɣiri, ka bɛ laɣisi li n-zaŋ zaŋ niŋ lala nir maa daa account puuni. Bɛ ba yɛn renew bɛ dina maa, ka o chaŋ. n ti print li out. Liɣiri maa ni bi paagi di tu ni o zaŋ o chira ayi bee chira ata pay slip bee working bin yɔri yɔri shɛm zaŋ pahi di zuɣu ka di shiri wuhi ni o ni shiri be ya ŋɔ maa bee renewil o shiri mali liɣiri din yɛn yuli o maŋa. Di zuɣu tim dibu ti ni yɛri la maa wari ka laa liɣiri maa bari o lee dila tim ka di nyɛla ti ni zaaha horse race maa ti yɛn laɣisiya ti liɣiri. n zaŋ pahi n ti o ka o zaŋ zaŋ niŋ o daa akawunti maa puuni o yi pirinti li naagi ka o lan labisi ti ni zaa liɣi zaŋ zaŋ ti ti di saha ti sɔŋla taba n bala maa bɛ ni doli so shɛli n lan sɔŋdi taba n bala maa di yi nyɛla a nyɛla Akonko ka kana ti beni ka yɛn riniwi li lala a yɛn neei dirila almost €14,000 Ni di be a daa kaunta puuni ka a pirenti li n zaŋ chaŋ ti ti luɣi shɛli polo migirɛshin shɛli bini yɛn riniwu maa. Di yi nyɛla yi nyɛla yi niriba ayi, a mini a paɣa bee a mini a yidana, di saha baŋ ni ka diba times two m bala maa, lala liɣiri maa. Lala liɣiri maa mi so bi gbubi li ti bi niriba ayi maa ti ku kpuɣi li ni ka diba di yi nyɛla yi niriba ayi almost. 24,000 nya m-bala maa. Yaɣili yɛn nyɛla a liɣiri ŋɔ maa. Di zaa maa ooy! Ka di yɛn ni tooi ku zaŋ ni ooy liɣiri maa galisiya wa ka liɣi bihi din nyɛ shɛm m-bɔŋɔ. Di gba zaa, niriba ayi bee niriba ata bee ninvuɣ bɔbigu hii yɛn laɣi tab zɔri ka be biɛhigu ni ŋɔ maa. Nyini yɛn kpuɣi n dini ni zaɣa ka zali liɣiri pɔi ka ti zaa ti yɛn nyɛli ni kadama ti yɛn yoli ti du yɔri maa ti yɛn meekiya shuwa ni kadama

ka pirenti. Bɛ ni lan zaŋ n zaŋ niŋ saɣiyaakaza gba zaa dini, ka o gba zaa pirenti. Ka bɛ lan zaŋ n zaŋ niŋ saɣiyaakaza dini, ka o gba zaa pirenti. Din saha di tuula bɛ zaaha maa zaŋ chani zaawuni polo, ka o lan labisiri liɣiri maa n zaŋ ti sokam yaha. O ni yo baŋ statement ka zaŋ zaŋ chani zani ti niŋ bɛ ni dooni so shɛli m-bɔŋɔ maa. Di zuɣu ka Iceland ŋɔ konko ni bɔhi. N bɔh o ka o yɛli ma ni, A ni shikuru bil kam, a ni nyɛ international student ka be luɣili kam. N dali n yɛli, N ku tooi baŋ ti mali bihi bɛn nyɛ Dagbaŋ maa ka gba zaa be luɣ shɛli polo. Baa ni yɛn sɔhi a luɣ shɛli polo, a gba zaa ni tooi niŋ research ka ti nya nya din yɛn chɛ ka ti ma biligu ŋun na mali nia ni o chaŋ li ka gba zaa mi ŋulo ŋɔ maa domin a ni nya a kɔŋko ka nya ŋun luɣ so ŋun mihiri a nini. Ka a yi chaŋ ti kpe ŋɔ situation ka mihiri a nini, a yi ti bɔri la a bini ŋuni ka a yɛn nya? Amaa bimbɔŋɔ din nyɛ ka m mini ba ka ti tab taba, ka m mini ba nyɛ zɔri ni tab ŋɔ maa, bɛ zaŋdila bɛ shaawaranima n-yɛri ma. Bɛ zaŋdila yɛtɔɣ shɛŋa m maŋ gba zaa ni di bɔri ni m baŋ ka m bɔhi ba, ka bɛ yɛli, Bɛ yi yɛli ma li, ka n kana nti yɛl li m maŋ gba zaa Dagbani zilli zuɣu. So! Ni mali yɛtɔɣ shɛli ka m bɔri ni n zaŋ zaŋ nyihi m ma Birigu ka yi gba diri di daanfaani. Chɛɣu n zaŋ yɛtɔɣ shɛli zaŋ pahi, University of Iceland every year kam bɛ yoori la December ka kpaari li fifth January. A ni tooi chaŋ ti niŋ a research bee first January ka bɛ kpari ti maa bee yi yooi li yuun kam puli ni only one month. So so ni tooi bɔhi ka wula ka ni yɛn niŋ tooi n-je lala school maa? A ni tooi niŋ binshɛɣu Go Online Search maa, shikuru kam malila bini yuuri li shɛm saha shɛŋa, ka saha shɛli kam ma Ghana gba ti shikuriti, university ni binshɛɣu di mali din kpariti saha shɛli ka ma shikuru maa ni chani saha shɛli. A ku tooi di yiɣisi saha shɛli kam ni a yɛn apilaiya shikuru bee a yɛn chaŋla shikuru, di malila shikuru kam goli kam puuni. Bɛ ni yoori li saha shɛli ni bɛ ni niŋdi li saha shɛli. So nyɛ ni yɛn niŋ shɛm nya kadama a yɛn try ya a best m-baŋ shikuru maa bɛ zalisi ni bɛ zali kpana di saha ka a naan niŋ wula ka a naan doli li. So daa bɔhila ni kadama ni I let I let a yɛn nya Ghana ka di nyɛla Gana ti nyɛla English speaking country. So ti nya English speaking country ŋɔ maa daba wuhiri ni kadama a yɛn chaŋ America bee Canada bee Iceland. bee UK n ti chaŋ shikuru di bi wuhiri ni a lan saɣim I let is must a lee n write a I let exams something like Iceland I let maa a yi write I let di tu ni a tooi paasi at least 6.5 going ka di tu ni a paasi I bi nyɛli Di ŋɔ ŋuna, bɛ ko taa. Agbana ni tooi niŋ binshɛɣu kam, amaa baŋdi ka dama every school di zaaha bɛ pickirila first class. First class maa n-nyɛ first. So second class na ŋɔ maa mi n-nyɛrila university polo. Second class na ŋɔ maa mi yi mi gba zaa a ILET maa a yɛn nyɛ six point something going ka a zaŋ niŋ attach. Bɛ ni bɔri first class shɛli maa neei bi niŋ enough di saha yi ba nya second class ŋɔ maa upper hand and eyelect ŋɔ maa di saha a ni niŋ wula bɛ ni tooi pick i lala niriba ŋɔ maa n zaŋ pahi di zuɣu so n ni ku yɛn yɛli shɛm kpaŋmaŋ maŋa ka a follow you up shikuru maa yɛtɔɣa binshɛɣu kam ni bɔhiri nyɛ baŋda a ni yɛn chaŋ ka n tiri shɛli bee a ni bɔri luɣi shɛli polo maa try your best ka nyɛ maŋmaŋa ka a niŋdi a more research about la particular tin shɛli a ni yɛn chaŋ maa bee tin shɛli a ni bɔri ŋɔ maa. A bi niŋdi nyɛmmaŋmaŋ research ka ku wum ni ka dama n yɛn gomi a ni paai luɣ shɛli polo. N yɛri ya yɛtɔɣ shɛli, gɔrim kam, sokam ŋun fahisa mi ka o go n-chaŋ luɣ shɛli polo. O yolila tiɛm wan misi back home ti zaɣ zaɣ yino kam ni paati mi. Di zuɣu ka ti yɛra ya yɛtɔɣa shɛŋa beni mi. Zuŋɔ ŋɔ maa yi ni nya opportunity pam ka ti yɛrili tiri ya. Tiri naa bi nya so ka o yɛli lala yɛtɔɣa niŋ ma zaŋ ti ti. So Dagbaŋ yi ba nya karachi nima. Yi bɛ naai yunivɛsitinima ka ʒi ti gbuna ni, ka ʒi wuli bɔŋ puuni, ka be daa puuni, yi ni niŋ ŋɔmaa zaa ka ti yɛri ya ni kadama yɛ yi mali opportunity a ni tooi niŋdi research zaŋ chaŋ a ni mali opportunity ni tooi kpe luɣ'shɛli polo. Ka mɔŋsi ŋɔmaa zaa zaɣ'yino kam, nyin dee ni mali lahi gbana ŋɔmaa din kpalim maa zaa ha bɛ niŋdi ya connection ka chani li from back home Di kuli nyɛla lala hali connection, bank statement ni binshɛɣu kam maa lala di mali so ŋmari shɛli bini doli lala hali li nti chani li. So ni yɛn yɛla shɛm stay blessed never and ever gip up din nani ka jɛnkuna ka o ŋub sima ka guui kɔhi n yuli m bɔni Mister President on social media ni yɛn zaŋ yɛtɔɣa shɛli zaŋ bahinda please m bi niŋdi connection n pa konɛshin maan. N mi mini so bi niŋdi konɛshin. N mi mi ɛjɛnti so bi tumda, ka yɛn yɛl o ni ka dama n ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ayi m mi so bi ka laa bini yɛtɔɣ shɛli. N din nyɛla, n tɔɣisirila gorim yɛtɔɣa ni mi shɛm, ni doli shɛm, ni zaɣ yaakasa ni doli shɛm, di din nyɛ shɛm ka n tɔɣisira.